L-ewwel ħaġa, illum huwa s-sbatax ta' Novembru 2017, intervista ma' Guido Lanfranco fir-residenza tiegħu. X'inhu l-post u l-importanza tal-presepju fil-Milied Malti? Le, dan storikament il-presepju f'Malta ma bediex f'Malta. imma l-Italja u Spanja u Sqallija iżjed lejna kellhom it-tradizzjoni tal-presepju imma xorta ħadet iż-żmien biex tiżviluppa. L-ewwel idea ta' presepju ma kienet tidher xejn li hi presepju, kien ikollhom xi bambin tax-xemgħa kbir tal-knisja ipoġġuh fuq l-artal il-lejl tal-Milied jifforma parti miċ-ċerimonji tal-Milied. Iġorruh għal fuq l-artal. Imbagħad xi sinjuri, xi nies sinjuri kienu jixtru xi bambin mill-Italja, iġibuh Malta u jżejnu bih fil-Milied. Fil-knejjes imbagħad bdew jagħmlu wkoll bambin San Ġużepp u l-Madonna. U anke l-ħmara u l-baqra kienu jagħmlu. Bdew iżidu ġifieri. Imma sqallija li u l-Italja imma li żied msqallija kellhom tradizzjoni li jagħmluhom huma l-figuri u dawn tista' tagħmilhom bit-tafal. Allora Malta kien hawn xi erba' li talmu jagħmlu l-pasturi bħal isqallin, speċjalment Palermo, Sirakuża u hekk. U kienu jagħmluhom solti l wieħed jew sitt ħabbiet skont kemm huma sfigurati. Imbagħad kienu ddubbaw il-forom jgħidu l xi ħadd li jifhem jagħmilhom il-forom. Allura bdew jagħmlu pereżempju

U ġeneralment it-tfal kienu jmorru jixtruhom, jiddubbaw xi sod jew xi tħabbiet u jmorru jixtru pasturi. Imma daw l-essenzjali kien hemm issibhom common factors f'ħafna pasturi oħrajn. Mm. Ġifieri jrid ikun hemm ir-rajja għax li r-rajja der. Irid ikun hemm in-naċ. irid ikun hemm il-bambin żgħir tax-xemgħa biex ikun differenti mill-klej. Għax isu x-xemgħa issa tassorbi d-dawl ġo fiha ma tarix definit id-dellijiet fuqha. Allura tagħtiha atmosfera ta' devozzjoni. Irid ikun hemm San Ġużepp u l-Madonna Irid ikun hemm li maġġeb idejh it-tnej fl-ajru tfisser illi stagħġeb bis-sitwazzjoni kif inhi twieled il-Mulej. Ir-rieqed simbolu ta' min m'għandu naxxet isir. Dawn l-basturi kellhom tifsiriet kull wieħed. U l-presepju Malti imbagħad kont isib fih pasturi li jirrappreżentaw sitwazzjonijiet jew xeni mill-ħajja Maltija. Li anzi kienu bdew isiru żewġ tipi ta' pasturi jekk tikklassifikhom skont id-dera tagħhom. Għax tista' tajt zew sipi ta' passuri dawk li tafal dawk tal-ġebel, per eżempju. Mm. Ma jena tinsemmi fuq id-dira tagħhom bħala pastur. Pastur raj wara kollox fisser. Imma kont tarafhom il-pasturi il għaliex dawk li għandhom kostumi tan-Near East u l-Middle East u u l-Iraq u dal-postijiet hekk jilbsu anki somsorijiet. Allura l-Madonna, l-Madalena u dawk jilbsin somsorijiet. li huma kostumi tal-East. Mentri ta' Malta kien hemm min jagħmilhom kostumi Maltin mm-hmm. bil-milsa f'rashom mm-hmm. ħamra għalhekk jgħidu la milsa imma tista' tkun kulur ieħor ukoll.

Insomma, kostumi tan nisa nsibu fl-istampi u fir-ritratti u ripetuti ta' Broktor u ta' oħrajn. Dawk kienu żewġ kwalitajiet tal-pasturi. Umbagħad terġa' tagħmilhom żewġ gruppi tajt il-pasturi l-għaljin u l-pasturi l-irħas. l-irħas ma kienx jagħmilhom bil-forma. Jagħmel ftit hekk u mbagħad tiċċli għażeba tkun taf fejn hu wiċċu, fejn hu sibgħu ta' sieħu. ċaf lejs kien jkunu. Imma kienu jidru ħelwin fil-presepju. Illa lix minn flok il-grotta biss għax għanna najdu l-grotta u koll. Grotta fija biss il-personaġġi essenzjali, mux iż-żieda. Mentri minn barra il-pasturi essenzjali, il-Madonna San Giuseppe, fil-ħmar, il-baqra, eccetera. Kienem pasturi oħrajn illi ikunu iżjed fini Allora jkunu six pence flok solt. U kien hemm ta' tliet pulsieri u tal-erba' pulsieri. Kienu very colorful. U l-presepju huwa xenarju. Ix-xenarju suppost li hu l-presepju. Allora kienu jimlewh min kellu l-wisa' Il-persepju kienu jagħmluh tal-ġebel imtaqqa faw, ġebel rustiku. Hmm. Jarmaħ, iżarmaħ kull sena, għax dak tarmaħ kif trid. Imma waħda mill-gosti li tipprepara l-presepju kienet li tibnieh bil-ġebel. Mbagħad ma nixxi ngħidu meta l-karti saru iżjed komuni għax in-nies bdew jaqraw u jiktbu waste paper kienet intuża biex issir tip ta' karta pesta. Kolla mamula ta' malar mill-lamtu jew mill-mitqieq. Da żmien għaw laqdiet tal-presepji. Illa lix qabel il-gwerra kienet bdiet tmut it-tradizzjoni tal-presepji. u wara l-gwerra kienet kważi mietet u spiċċat li jagħmlu l-presepju u pasturi. Bdew ġejjin pasturi tal-plastik mill-Italja. Allura kien għad m'hemmx ħajra min jagħmilhom. Imma mbagħad fin-1986 saru żewġ għaqdiet waħda Għawdex waħda Malta ħbib tal-presepju. Jien kemm il-erba morta u dex nemel fuq xi pasturi u presepi u koll. Ġeneralment ikun mal-temp u ma jaħdimx il-babu. Fix-xitwa. Għax iż-żmien ħażin, no? Eżatt. Issa qed ikomplu tradizzjoni billi jagħmlu sessions ta' lezzjonijiet kif tagħmel il-senarju. Il-grotta. Kif tagħmel xi pasturi. Eżatt. Grotta u mhix grotta. Imma l-għaqda tal-mużew ta' Dun Ġorġ ngħidulha kienet minn tal-ewwel li tiċċelebra l-Milied mat-tfal. Eżatt. Għadhom sal-lum qasmu l-bambini u eh, grazzi fis-Milied. Ikollhom bambini żgħar u jagħmlu l-hom isar xi ħaġa forma ta' grotta jew maxtura jew xi ħaġa u jqassmuhom. Anki grotta sħiħa ġili jagħmlu skont min jagħmilhom. Sadattant fost il-pasturi nsibu l-ħmar u l-baqra aħna, mentri il-fuq minn Malta ħadd ma jagħmel baqra. il-buwe jagħmlu il-bull. Anke bil-Franċiż u l-Ispanjol. U dan Maltin fett li l-om flok flok il- il-baqra mamlu xej, mamlux il-bull. Hmm. Allora Aħna meta ngħidu il-ħmar u l-baqra, la Maltija, il-ħmar u l-barri, billi talja l-fuq, salli l-fuq. Issa ma nafx għaliex ma ġebux il-barri. Ikkontentajna bil Forsi bastazata. Xil-barri daqxej overexposed. Mentre l-baqra tatik il-ħalib li għedduwa bil-qeda fl-art. Aktar mansa. Tajib, mal-presepju fil-miliet Malti u kol konna insibu tradizjonijiet oħrajn il-bambin tax-xema, per eżempju, il-tradizzjoni tal-ġulbiena, najdu laħna, u eh. zgur li hemm użanzi li minn tfulitek għallum intilfu ma' żmien, ma' nixxi ngħidu. Għaliex huwa importanti taħseb int li bħala bħala poplu Malti u Għawġi inħarsu qed nitkellmu fuq il-milied pereżempju nħarsu it-tradizzjonijiet Maltin fil-milied li l-milied dak li jagħmlu Malti ngħożżuh u nħarsuh u ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet futuri. Le, hu importanti bħal ħafna affarijiet ta' heritage oħrajn. Per eżempju, da żmien xi ħadd jgħidlek issa dik id-dar għax għamluha fis-17th century għandha tieħu post illi ma nistgħux nużaw aħna, allora fl-aħħar id-djar kollha jiġu antiki jekk tibqgħu tipproteġġuhom. Allora ma jkollniex fejn nibnu iżjed. Allora jkollhom jinbidlu regolamenti. Imma l-konsept ta' heritage irid jinżamm għax il-present huwa mibni fuq il-past. Allura aħna għaliex nilbsu hekk? Għaliex ma nilbsux mod ieħor bħal nies tal-East? Għaliex l-ikel namlu ħahna flok nixtruħ l-est. Mm. Semma hemm ħafna kwestjonijiet bħal daw. Il-heritage aħna rridu nżommuha meta ngħid aħna minna jaħseb fuqha. il nxwiew our present conditions and country to those before us. ħadmu tajjeb jew ħażin, ħadmu ma ngħidx dejjem bil-kuxjenza, u dejjem mingħajr profitt għax li kull kull pajjiż għandu l-politikanti tiegħu mal-businessmen kulħadd ras ma' rasu u u n-nies jisnu fin-nofs. Il-heritage għandna nirrispettawha għax hija fdalijiet ta' missierna u omna u tan-nies li twilidna fosthom. Meta aħna nitwieldu, mhux aħna rridu nitwieldu, laqas xi ħadd sforzana biex nitwieldu, imma nitwieldu bħala proċess naturali. u il-proċess naturali ma jirrispettax il-heritage għax in-natura mod, dak li jagħmlu n-nies mod ieħor. Allura nirrispettaw il-heritage li tinkludi l-folklor, tinkludi architecture, tinkludi literature, tinkludi devotions. Dawn kollha affarijiet li jiżviluppaw mal-bniedem minn żmien li twilit jien ma jistax ikun identiku ma' t'issa. U t'issa ma jistax ikun identiku ma' tal-passat ta' meta twilit jien. Għax saru ħafna affarijiet in between. Allura jiena flok qbadt triq, qbadt oħra. Infatti jiena nagħmel il-pasturi. namilhom b'teknika tiegħi allura sikwit nagħti lezzjonijiet kif nagħmluhom. Impinġi. Imma fost it-tpinġi impinġi ħafna lokalitajiet Maltin. u kostumi u attivitajiet ta' Malta. nikteb, il-ħin kollu nikteb dejjem bil-sfond Malti. Mm. Għax għadni niftakar meta xi ħadd xi qassis kien għalli għax tikteb fuq il-ħut u fuq la safar u fuq l-annimali u l-insetti u fuq in-nies ma tiktibx. jinqatlu għax il-bniedem għal annimali għad insomma. Imma xorta bdejt naħseb illi nista' nagħmel iżjed aċċent fuq dak li hu heritage ta' customs u traditions. U meta turi rispett lejn dawk li ġew qabilna, niftakru wkoll illi biex jirrispettawna ta' warajna irridu nirrispettaw lilhom ukoll. Għalhekk fil-heritage u fil-culture in general ma tistax taqbad u tajt dawk il-ħmir magħhom illi illi f'dik il-ġurnata jidher l-anġlu jew jiġri xi ħaġa u jitilgħu fis-sema u jinżlu l-anġli u dawn. Bażikament kollha ħmerijiet dawn. imma nżammuhom għax huma parti mit tradizzjoni ta' qabilna. Hmm. Rispett. Infatti l-popli differenti biex jagħmlu lek dispett jħassru lek xi ħaġa li inti writ. Eżatt. Bħal mamlu daw tal- tal-ISIS, eċetera, eżatt. Tal-Lebanon kissru jew x'għamlu. Eżatt, eżatt, daħlu s-Sirja. Eh, issa vendikazzjoni biex neħu s-sinjal ta' dawk li kienu. Jirdu l-eruq, eh. tradizzjoni l-eruq tal-poplu, ta' kultura, ta' identità, ta' komunità. Imma indi l-ongran insibu li jekk tagħmel ħsara lil heritage, qed turi dispett lejn dak li wriet minn missierek u ommok. Jekk għamlu affarijiet banali u taċ-ċajt, dawk ġew hekk għax kull wieħed jaġixxi skont dak li wiret.